Утары билэр бастыыр учуутал Этэтэргэ дылы кыһалҕалаах кыһалҕатын бэйэтэ быһаардаҕын эрэ сөйүөҕэр турааччы. Атын ким эрэ быһааран биэри, ким эрэ анаар ким титиэр ылыар диир рааһа тутах буолара буолуо. Онон өскөтө биһиги сахалыы тыл туттуллар эйгэтин кэҥэтэ иликпитинэ таба хаҥарыы даҕаны, таба хоруйу даҕаны суолта киһилэрэ эҥэрийэр. Сахалыы холкутук санааҕын этиммэт буоллаххына, хоруйбат буоллаххына, наата Ол иһин, мин санаабар туох иннинэ биһиги сахалыы көҥүллүк хаҥарар условиябытын тэрийиэхтээхпит. Ити Петр Ирвольдович эттэ балам истэргэ үчүгэй. Ол гынан бараттан норуот депутата итинник диэн балаһыанньалаах буллаҕына, тоол атыттартан биһиги хутурукпутунан даҕаны туруорсан барарбытыгар тиийэр болуохпут. Бу манна буоллаҕына туох диэн этэбин, чэ быһаччы. тыл туттуллар эйгэтин кэҥэтиигэ тугу гыныахха сөбүй? Ол аата сахалыы хаҥараргын өйдүүр киһини элбэтиэхтээхпит. Сахалыы саҥарар атын омук дьонун буолбатах, мин тылбынан саҥарарбын атыҥыраабат, ону өйдүүр уонна бэйэтин тылынан хоруйдуур дьону элбэттэхпитинэ эрэ Биһи кимтэн да кыбыыстыбаккабыт, санаабытын сахалыы кэпсэтэ-ипсэтэ хаҥара быһаарса сылдьыахпыт дии саныыбын. Ол иһин буоллаҕына сахалыы атын омук дьоннорун үөрэтиини ити холобура манна төрөөбүт уонна үйэтин туора олорон баран сахалыы билбэт буоллаххына бэйэҥ кыһалҕаҥ диэн туруорар букатын ити экстремизм да диэтэххэ, киһи улаханнык мин буруйгалан умаар олорорум. Итинник экстремистский быһаарыылар бугата уох булахтар. Киһи көмүлэ диэн бар. Хайдах даҕаны киһи көмүлүн күөмчүлээбэккин. Биһи боллаҕына дигинен сүрдээх атын дьоҥҥо ыстаҕас уйаҕас дьоммут. Ол иһин биир нуучча бар, ону хайҕаныахха эбэтэ дигинен эп. Онтон ону боллаҕына хайда эрэ гынан биһиги кэҥэтэр эбит буоллахпытына, бу киһи өйдүүр курдук үөрэтиэхтэ. Биһи буоллаҕына, сахалыы, саха тылын үөрэтиибитигэр биир моһуок баар. Саҥарда сатыыбыт. Билиҥҥи үйэҕэ саҥарда сатыыр наада бу. Истэн араарар, дорҕоонун арааран, ис хоһоонун өйдүүр буолла даҕаны сөп. Бу туох туһунан кэпсэтэллэр? Миэхэ сыһыаннаах дуу, сыһыана суох дуу диэн. Миигин бу үөҕэллэр дуу, хайгыыллар дуу диэн, мин туспунан кэпсэтэллэр дуу, уох дуу диэн таһымҥа өйдүүр буолла даҕаны, мин кимтэн да кыбыстыбаккабын холкутук хаҥарар кыахтаныахпын сөбүт. Онон ити атын омуктары саха тылыгар сыһыарыыны олус уустук урдубакка, дьону ханньаардан эбиспэккэ, истэ араара итини туохха тыл үөрэхтээхтэрэ аудирование диэн ааттыыллар эбит. аудирование диэн. Ол аата истэн атыҥыраабат курдук, бу маны мин өйдөөтүм ээ диэн кини букатын даҕаны бу бүгүн интернекка таҕыста. Ити биһи аар-саарга аатын эрэ киинэлээхпит дии, Сарсары Күөл. Мой убийца диэн дуо? Сарсары Күөл үрдүөр диэн дуо? Ол онтуобутугар буоллаҕына фестивальбыт айдаантан ааламмыт. Комиссия чилиэттэрэ уонна киинэ көрбүт дьоннор туран баран хаалбыттар. Итирин умнаһа биспитти. Аллараа тыа хуруйаллары. Оны өйдөөбүтэ атаҕастаммыкка холонон туран баран албытта. Мин де туран баран алыам эт. Туохтан арыҥырбыккытын. Өйдөөбөт тылбынан кэпсэтэр боллаккытын. Хиди куддук барыта бара турар. Билиҥҥи урукку болбатах Онон билигин итини дьон бодоруһуутугар сыһыаннаан туох ханнык иннинэ мин санаабар өйдүүр гына үөрэтиэххэ, саҥардан, эрэйдээн, күлүүгэ-элэккэ ыыппакка, эрэйдээбэккэ, муҥнаабакка бу маннык диэн истэн кулгаанан истэн өйдүүр буолуохтаах. Киһи өйдөһөөрү кэпсэтэр баҕайы. Ынах маҕараһын киһи кэпсэтэн бистэр дииллэр. Оччоҕуна буоллаҕына, мин тугу хаҥарарбын өйдүүр буоллаҕына, мин эргим-ургум көрүммэккэбин, холкутук хахалыы хаҥарыам этэ дии саныыбын. Дьэ, оччоҕуна эрэ бу э, таба уруйу, таба хаҥарыы, таба уруйу э, боппуруостара э, били уталытыллыбат уталытыллыбат э, кыһалҕа быһыытынан маннык таһымҥа э, дьүүллэниэхтэрэ этии дии саныыбын. Онтон бу саха дьонугар бу бэйэбитигэр буоллаҕына биир туох баар хайдах диэххиний наар биир санаалаахтар мустан бэйэ-бэйэбитин аҕытаассыылаһан диэххэ дуу, куомуннаһан дуу диэххэ дуу, туох диэххэ дуу, хайдах хайҕаһан диэххэ дуу, өйөһөн-убаһан диэххэ дуу, киһиргэтиһэн диэххэ дуу баран тарҕаһан алыбыт. Биир эмэ ис буолбат киһи, иһигэр киллэрбэт киһи онно эбэтэр хаҥарбакка хаалан хаалар. Мөҥүллүөҕүм диир, үөгүллүөҕүм диир, өсүө түрүллүөҕүм диир, ходьоҕуллуоҕум диир, ону хаҥарбат. Онтон өскөтө бу биһиги буоллаҕына туох эрэ бу иһигэр дьэ онто кэлин дьэ кэтэхтэн хаҥырыы бөҕө дьэ кэпсэтии кэпсэтии Манна таҕыстыбыт даҕаны дьэ оннук барбата, маннык барбата диэн дьэ ньамыргааһын бөҕө буолар. Ол ону бола манна аһаҕастык истиһэ үөрэнэр, тулуйса үөрэнэр. Манна үргэнсиппэт курдук хайдах эрэ этэр эбитэ буоллар туһалаах